U piscaturi e u scinziatu U piscaturi e u scinziatu eranu frati, unu aveva studiatu ed era scinziatu, l'autru, quann'era carusu, lu chiamavanu tistuni, picchì i cosi nta la testa non ci trasevanu, e o maestru, U jittava fora uri, quatti e mumenti. So patri, piscaturi di lenza, era siddiatu cu iddu e a 'n certu puntu a scola non ci fici jiri cchiù e si puttau a mari. E fu accussì ca Giovanni addivintau piscaturi comu a so patri. Pasqualinu, l'autru figghiu, grandi studiusu, si lauriò e si ni jì a Milanu, unni addivintò scinziatu studiusu di li stiddi. Li canusceva tutti e sapeva macari i nomi. Giuvanni, inveci, ni canusceva occaduna, chiddi cchiù importanti comu a stella polari. Pasqualinu, ntô misi d'austu, turnava in Sicilia, quasi sempri, pi passarisi li ferii. Gnonnu, Ci vinni u disidderiu di iri a piscari cu so frati. E accussì fu. Pararu di sira e nta un giru di menz'ura eranu già nta a sicca unni si pigghiunu i sauri, i opi e i strummi. Mentri Giuvanni calava a lenza, Pasqualinu vaddava fissu u celu chinu chinu di stiddi ca specialmenti senza luna si videvunu cchiù megghiu. Che fai? ci addumannau Giovanni. Ammucchi, Passuluni? Dammi 'na manu e cerca di teniri la varca ferma. Pasqualinu ubbidiu, ma u sissu cuminciau a parari. U vidi o frati, tutti ddi stiddi ca tu viri, miliuni e miliuni sunnu, e a maggior parti Anchi si pari ca cci sunu, in effetti già mureru. Scuppiaru! Chi ô loru postu cc'è 'n burtusu niuru! Giuvannu ua dau na facci e cci vineva di diri, Ma chi 'n cugghi? E pinsau, Si so frati, 'nveci di essiri addivintatu cchiù intelligenti, era scimunitu pû troppu studiu, e si picchì ntô paisi si cuntava sempri di certi giuvuni ca erunu divintati scemi e pazzi pi stu motivu. Fici beni ju ca non ci vosi iri a scola, pinsavu nta la so testa. E Pasqualinu, cuntinuannu a parari, ci dissi, Tanti d'iddi stiddi sunu luntani miliardi e miliardi di chilometri, e si tu puta casu ci avissi i mezzi pi putirici iri, Tempu ca rivi nan ci sunu cchiù. Ci sunu stiddi ca sunu vicini e stiddi ca sunu luntani. Una ca è vicina è distanti cicca vint'anni luci, che chidda è cchiù luntanu ca non è na stidda ma è na galassia e a circa tridici miliardi di anni luci. A luna. Ca nun è na stidda, è distanti 'n secunnu luci, e voli diri ca si tu putissi jiri a la velocità de la luci, ca è impossibili, dici Einstein, fussi supiri a luna ca 'n secunnu. Ma cchi stai 'ncucchiannu? ci rispunniu Giuvanni. Ca 'n secunnu ju fussi supiri a luna? A stu puntu, sai chi ti dicu, ca ju mi ni jissi nta chidda ca ti sta pintannu luci pi essiri sicuru di turnari prima ca moru. E Pasqualinu, Si, hai ragiunu, frati, e ti aggiungu ca si tu ti ni jissi nta a stidda ca ti sta pintannu luci, turnassi cca fra quarant'anni, a mia mi truvassi vecchiu, 'u vastuni, e tu inveci fussi giuvuni quasi comu si' ora. Ah, bonu, ah, chistu pazzu è, pinsavu Giovanni. È megghiu ca piscamu e lassamu jiri sti discussi, picchì ju 'u fazzu pi misteri e tu vinisti a mari pi divertimentu. Pasqualinu capiu ca so frati n'aveva caputu nenti e si zittiu. Quannu turnara a casa, Giuvanni, tuttu priuccupatu, iu a parari cu so cugnata 'a milanisa, ammucciuni di so frati e cci dissi, Ma to maritu duni è nummira? A mia mi pari ca tutti ssi studi cci ficiru mali. È megghiu ca cci fai vidiri a 'n dutturi specialista di pazzi. So cugnata, scinziata puru a idda, Si fici cuntari tutti cosi e ddopu si circau di risati. Giuvanni a lassau un cirici e pinsau ca sicuramenti era pazza puru a idda. Accussì fu ca di dui jonni in poi, quannu Pasqualinu vineva in ferii, Giuvanni a so frati non su puttau cchiui a mari.